Bila ikam sambil mengejar mimpi, sambil mambibinian, itu tu pa agak-agak tangalih kaya itu nah langkahnya. Karena bibinian pa bisa cerewet dan bisa menghambat langkah kita mengejar mimpi.

Ya, seperti biasa kita di channel KP Official kan melihat saja, memiliki kada kawa kan. Orangnya kabubungasan kawan kita nih apa yuk Ya ikam paham saurang lah kasta kita ni dimana iih dan standar kita untuk mehandaki bibinian yang high class tu sesadangan ni iya kalo iih uujungnya mahayal ngocok wara ikam. Hah Mamah muda. Iih ni um. Iyah itulah. Hihi mamah muda. Next. Ini kita baik bakelahinya nah tempulun nih sakit gigi. Bangsat, sambu, sambu.
Nah ham, sakit gigi kada usah basasarik. Iih. Baik ikam minum nang anu ha, napa ngarannya tu ubat sakit gigi? Apa? Ponstan, han. Hihihi. Nah aku kawan ai saumuran kada suah balum sakit gigi han, alhamdulillah kam. Hiih, makanya bubuhan ikam lagi anum-anum nih jangan kulir basikat gigi. Apalagi pas pandemi nih kada turunan sakulah kan. Ma ha, gigi kuning bangat nang kaya amas. Hihi. Tatap haja basikat gigi kawan ai demi kebersihan kita, pak gasan kita saurang jua tutu. Hiih. Gigi beba anu muntung bebau han gigi kuning pa urang tapi handak beparak. Napang muntung ja bau nang getah lum. Pinjaman susung makanan apa kah itu ma beli iwak nyaman ya beli beli lembit ya kok
sepiring ya tiga sal lah beli lembit mungkin. Nah napa amang jar, iih jangan talalu bapandir mangaya mani papadang situ lah, iih papian diundaki urang wara. anak ai ha ni kada kawa ku lanjut akan kawan ai ya kalo hihihi harau ni di cari ke youtube aku nang jelas jangan di tiru adegan ini lah bebahaya banar kam.

Cringe parah nih kawan asli. Hihih. Ayu ha bubuhanmu kalo handak bevidio nang bakukupiah tu cuman sambahyang lah. Hihih. Jangan video wara. Hei!
Kami di warung, tapi kada kawa nginuman. Baduit kada?
Tahutang
makada. Nah, kacungkungan ba ma maharap aku mambayari. Napa ka tahi nya.
Inyu aku ja ku bibit buah bahira-hira ai ah mulanya.
Kada kawa ai li ai ngarannya ikam nang populer pang jadi di anggap bubuhan itu baduit. Padahal sebenarnya kawan lah, ini ku bongkar sadikit nah bahwa beberapa orang-orang yang. Yang populer di banua tu pa kada sabarataan jua baduit. Iih, ikam kira kepopuliran tu maulah baduit kah? Kada jua kawan ai. Iih, nang kaya aku nih, kalu misalnya aku kada tetap baulah konten pa aku kada bulihi duit bangsat ai. Iih, makanya bubuhan ikam jangan skip iklannya nah, mun ada lah. Iih, paham-paham kaya itu nah.

Ikam yakin kada masuk surga dulu? Ikam kira nyaman kalu di akhirat lih? Ih kada gagampangan kawan ai mun nang kita banyak dusa ni. Kada rasa katresnanku.
Kada rasa katresnanku.
Ya ya jangan nang talalu meanu ni ai, pa melacung gigi palsu ka sini iih.

Lawan urang nang pamabuk. Kena kita kada tahu ujungnya kawan ai. Iih bubuhan ikam mangira bang kah pi pandiran kada karuan seledril seledril. Kada tahu kawan ai di ujung akhir hayatku ni aku bataubat iih. Iwan mun wahini kakaina aja gin dah ulun dah. Iih rami masih.
Kalimantan Selatan.
Mabungasnya ha. Iih ai. Iba.
Kalimantan Selatan.
Hmm, mai, ha. Hah, aku mau nang kayak ini kawannya bibinan tahan ya kada keluar lagi pada rumah dulu. Hihi, marah kada kawanan kada bapak. Ih, kawanan buang aja. Bini bungas bener nah. Ih, han, mahayal aja tuh kita gawian kam.

Ngalih banget kadada pancis ni aku nah, kena nukar ai nah. Tadi tila dengeri bahwa apabila ikam tu sedang mengejar mimpi, bibinian tu kakaina hulu. Ih, bila ikam sambil mengejar mimpi, sambil mambibinian itu tu pa agak-agak tangalih kaytu nah langkahnya. Karena bibinian pa bisa cerewet dan bisa menghambat langkah kita mengejar mimpi. Tapi pang ai ada pang ai nang mamotipasi pang ai, sebagian bibinian aja. Sebagian bibinan pang mangekang inya. Han. Baiknya tu ikam kajar mimpimu imbah tu pilih bibinan mana handak. Han. Iih, ku madahi banar ai kam. Dulu waktu LDR cuma sekadar foto yang dipandang, sekarang aku bisa bersandar langsung. Hah. Mauk mauk next. Astagfirullah ai ha. Caka dipacul mangai hilim tu hulu iih. Ni pinanya amangnya kada ingat kah atau entah sengaja. Kayanya kada sengaja pang masa kada ingat. Hilim tu pabarasa tu lah di kapala.

Iih jaman aku smp lagu nih udah kaluar tau lah iih dan jaman aku itu tuh lagi dahulu ramiannya gadok iih bubuhan ikam nang kada tahu gadok lah kakanakan wahini alkohol iih amun kada tujuh puluh persen tujuh puluh lima persen haan dahulu kami nintu.

Kabanyakan urang maubat wahini heh. Ma unjun cam.
Mana muha cam. Wahai ma unjun cam. Kami di pahumaan bahumaan.
Napa maksudnya ma unjun cam ma unjun cam. Hihi. Tapi bagus haja kawan ai ikam baik mahabisakan waktu dengan ba unjun atau melakukan hal nang bermampaat tuh. daripada sekedar becinta iih bercinta tu lah pa sarba salah tau lah apabila belum halal ni bepacaran bejejepaian pas betianan sakit kopala ah misalnya jua bepacaran sakit hati galau han kada untungnya kada kam baiknya tu baik nang beunjun nyata buli iwak gasan kuitan

Maah ni, ngalih banar barangnya ngini. Iih, kita baundur aja kawan ai, musuh harat bangat kini. Next.
Telur dadar ikan paus. Muka standar peler halus.

Iih, paling kada mun muha standar kawan ai, palir urang ganal ya kalo. Aduhai lih, ayu ha. Oke kawan lah, jadi kita sudah nonton dari video Karbon Cam sana terhibur dan yes kawan akan dapat aku sampaikan lagi nang jelas aku hendak mendoakan han mendoakan terus mudahan bubuhan pian di sana panjang umurnya murah rezeki dan sehat selalu ya kalau leh Oke kawan lah, sampai di sini aja video kita. Terima kasih guys dan bubuhan yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KP Official, channel kita bertahan, channel Banua Taiman ini.